a ni lei tan dawn ang maw hei vawiinah press conference khan a kaw va namruna kan chanchinbu mite kan beisei aiin in lo kal tha daih mai a khawchhia leh ruahsur nasa tak karah in lo kal tha a lawmawm kan ti tak tak a ni vawiina kan press conference han neih tura. Kan thupui ber chu Mizoram Law College-a zirlaite hmaa ni sawmthum pakhat thla sarih sawmhnih paruka kan Chief Minister Pu Lalduaman thu a sawi a, kan ram inremna chungchang thu a dik tawk lo leh derthawng takah a sawina khang khan. mipui leh kan zirlaite leh a bik takin thalaite rilru a ni lo lamah a hruaisual ang tih kan hla va. Chuvangin thu dik kan hriat tlan theih nan khata a thu sawi dik lo te kha mipui hnenah a dik zawk sawi a hrilhfiah kan tum dawn a ni. A hmasa berin a sawiah khan. A pawimawh chu he June-i sawmthum sang kha chakua sawmriat leh paruka Delhi-a inremna saina kha Mizoram aiawh tel lova mna te leh Home Ministry-na sain chauh a ni tia a sawi hi mi rilru a dik lo lama hruai luh tumna leh Thu dik tluan tling lo a ni a, a hmasa berin kha inrimna kha a rawn sawi danah khan Mizoram Peace Accord a ni lo va, Peace Accord kan ti thin a, Accord a ni lo ve. Memorandum of Understanding leh Memorandum of Agreement a ni e a ti a, a la sawi dik chuang ta reng reng lo va. Amaherawh chu khawvel leh India ram leh Zoram mipuina awlsam taka kan sawina chu Visa code kan ti vek a. Chu chu hei hi a ni lo vetia a let leng zawnga sawi tum sawi tum kha. Ral lehlam ti chu he lam ral ti roti tir tal tum ang deuh a nia, a inang reng ta tawh va ang ni. Amaherawhchu amah ngei pawh hian a sawi dik chuang ta lo reng reng a. Memorandum of Understanding leh Memorandum of Agreement a ni e tia. A nihna takah chuan. Hei hi a original a nia, Memorandum of Settlement a ti a ni. A awmzia chu a awmzia kan hre vek mai a, Memorandum chu thil chhinchhiah tlak hriat reng tur, tin Settlement chu settle chu ching fel, Rem fel tih na nia Mizo tawng chuan dah dawn ila remna thu thlung tih hian a let dik khawp mai. Chuvangin Pu Dawma khan a dik lova tih kha a ai dik lo zawkin a rawn sawi ta nghe nghe a. A nihna tak a chunga inziaka hi Memorandum of Settlement a ni. A enga pawh lo nih se la remna thu thlung Mizo tawngin a nia. Khawvel te, India ram te, Mizoram in a awlsam zawng a kan sawi na chu mi ram in rem na an lo siam tawh sawi nan a an hman a court kha kha hmang in Mizoram phisa court ti in kan sawi mai thin a a chung a ziak erawh chu memorandum of settlement a nia kha kha e pu duaman memorandum of understanding a ni memorandum of agreement a ni. a ti a pawh kha a lo ti a nih pawhin kan ngai dam deuh a, marawh chu a dik lo a ni tia a dik lo zawk a hrilhfiah tuma kha kha kha erawh chu mi dang te laka hre tam bik nih tuma insawi fiah tuma fiah chuang si lo a nih avang hian kha kha a nihna tak mipuina an hriat a kan han duh a ni. A pahnih leh dah ah chuan hei hi Mizoram kan tel lo va, Home Ministry leh MNF political party pakhat te inremna mai a ni a ti a, hei hi dawt a ni. Khat a sign tu te kha India ram aiawhtu, Home Secretary Pradhana a ni. Home Ministry hi Home Secretary mai a ni e a ti kha, a mai lo. Home Ministry hian India ram ai a awh a ni. Government of India ai a awh a ni. A subject a zir in a sign tu chu hetiang thilah chuan Home in an subject a nih avangin an sign a. Ram dang nena insum dawn tawnna agreement chu ni hre la, Commerce lam Secretary emaw, Foreign Secretary in emaw an sign tur a nia, chung tena an sign chu Foreign Ministry tih mai lo, Commerce Ministry tih mai lo, India ram Government of India ai an aw lo hi lo, tu mai in an awi miah lo vang, India ram ai aw a ni. Chutiang chiah chuan India ram ai aw in Prime Minister remtihna in Home Ministry in an subject a nih avang in Home Secretary in Government of India ai aw in a sign a, tin, Mizoram sawrkar Union Territory ai awhin Mizoram Chief Secretary Pu Lalkhaman a sign bawk a, a sign laiin a hnungah kan hmuh theuh kha Pu Lalthanhawla khatih lai Chief Minister te pawh an thu an awm ve vek a ni. Tin, MNF ai awhin Pu Laldengan a sign a tin mna party ai pulaldengan a awh a ramhnuaia mna underground sawrkar ai pawh a awh bawk a ni khatih lai khan party president leh sawrkar president thuhmun a ni a chuan pulaldenga khan. Kan ram hnuai sorkar leh mna party ai a awh a ni. Chuvangin he rinna hrain hi Government of India, India sorkar leh Mizoram sorkar ai awh leh mna party leh sorkar ai awh pathum ten an hrain a ni a. Tin, khami hrain tu zinga tel Mizoram ai awhtu Ulal Khama, tel lo ang a, Home Ministry leh MNF sign mai a ni a tia dawt chiang tak a sawi thei. Chief Minister in dawt lian tak a sawi a, ngaihdam theih a ni lova, a pawimawh em em a ni. Nimin lamah pawh kan hotu lian ten Pulalkhama ngei an va kawm a, i tel a ni lawm ni kha, Enga tinge Pu Duai hian i tel lova sawi tak an ti a, tele Mizoram aiawhin Mizoram sawrkar aiawhin ka hrain a nia, lal kha man ka hrain a ni lova, chuvain kha mi kha tel lo anga sawi kha dik lo tak a nia, fel lo tak a ni, a lo ti ngat a ni, a la dam a a nih pawh. Chuvangin hetianga. Kan Zoram mipui te, kan tha lai te, kan zir lai te thu dik lova kaih her tuma mipuina vawiin leh a tuka dawt a ni tih kan hriat leh mai tur mipui kan law student ho hma ah leh dan thiam te hma a sawi hi a dik lo em em a ni. Hemi thu a kan sawi bel duh chu hmanah kan zirlai pawl pungkhawm pui hma thu sawi a record pawh a awm vek ah khan Sangkhat zakua sawmsarih leh paruk June ni sawmthum ah Mizoram a court chu Peace a court chu Shillong ah Pulaldenga leh India sorkar aiawhin an sign a, chumi an sign lai chuan ka pu chaw chhunga nen keini pawh kan awm ve reng a ti ka ka tehkhin chu Euphrates lui kama Isuan khami luia baptisma chan lai khan Ka pa nen a chhir a kan ding ve reng ti la chuti ang vel a ang lo chuan Shillong a kawt Mizoram in kan nei lo chuan hei hi dawt a pawh dawt na ran a ni lo sai tiat dawt a ni tin he lai a kan sawi leh duh chu khai in rim na khan India ram mipui zawng zawng a huam a ni. India sawrkar commitment hi mipui commitment a ni. Mizoram mipui min huap a ni. Mizoram ina khatih laia kan thlan sawrkar ai awh in a sign avang in leh chief minister remtihna sign a nih avang in Mizoram mipui leh sawrkar ai a awh bawk a ni. Tin, ramhnuaia mi pawh sorkar leh party ai a awh bawk. Chuvên India ram, Mizoram MNF ai an awh vek. An awh lo tila India Prime Minister nênah India sorkarah kuan kha tih lai khan Home Ministry sign mai mai lo. India sorkar leh a mipui aia awh leinem zu ti ila miin min nui zat. Enge tak Pu Lalduawma hian a nih le? Prime Minister nena kha tih lai Home Ministry sign mai mai kha nia India sorkar ai an awh hleinem a zuti ngam em? Zuti teh se a hnar a hmu lian ngawt ang. Chuven a bawl a maw lutuk a ni. Khang hmanga thalai te leh kan zirlai te leh mipui rilru suk thlekna Tih kawi a fuihpawrha kalpui tum hi thil pawi tak ramhruaitu tan ramhruaitu ber tan chuan ti hauh loh tur a ni. A dawtliaa kan sawi leh duh chu inner line permit kan pek chhuahna inner line Heta kan regulation neih hmasa Bengal Eastern Frontier Regulation a sap ho hun lai atanga sorkar in a order an siam a, Mizoram a duh apiang phalna tel lova an lo luh, phal lova an lo tih kha India India independent hnu khan an chhawm ta si la, kha sorkar order kha inner line permit pek chhuah nan, hman a ni ta a, chuven inner line regulation a ni. Kha kha sawi a hma zawng zawng pawhin sorkar order-a thil dang a tih lan tel ngai lovin a kal ngar ngar a, Mizoramin kan hmang a ni, amaherawhchu kha mai kha kan duh tawk lova, kan remna chu chhungah khan kha regulation mai kha nih lovin kha sorkar order mai kha nih lovin nghet leh zuala a awm nan kan inremna thu chhungah kan rawn la ta a kan phalna loh chuan hei hi India sorkarin a hnuk kir lo vang tih kha kan duh dan kan tanna pawh a ni a, amah erawh chu Mizoram sorkar rawn lo chuan tihchhina kan dah hi kan tan a zahthlak lo va, a mawi e, kan rawn cheu a inrem tih loh chuan a result tur pawh hmu hra vek kan ni. Chuvangin. a hma a Mizoram in a kan neih miah lo regulation leh sawrkar order ringawt a kal kha inremna thuthlung ah kan dah ta a a nghet leh zual a ni sawi sawi nep lam a ni lo nghet leh zual in inremna thuthlung ah India sawrkar Mizoram sawrkar leh MNF ten kan sign hnanah a tel ta zawk a ni. Chuvangin Mizoram sorkar rawm lovin hei hi India sorkarin a paih lo vang tih kha kan tel ta a ni. Tin, Khakha keini chuan. kan ngaih pawimawh avangin a hma pawha derthawnga hriat ni lem loh kha nghet leh zuala dah kan duh avangin remna thu thungah kan dah ta a, chu mai chu a ni lo. Hei hi nghet taka vawn tlat kan tum a ni. A ṭul ang zela Mizoram humhimna A nih avangin nghet taka kalpui a dah kan tum tlat a ni. India sorkar hian rawn ti danglam pawh an tum kher pawh kan ring lo. A result tur an hmuh sa a, kan inbiak nan sawi an ang a nih avangin. Tin, chutih laiin keinin. An rawn tum a nih vaih chuan tih lo inhrosak lo inhrosak pawh an tum loh lai chuan tul ber pawh kan ti lo an tih pawh kan ring bawk lo. Amah erawh chu chutih laia hei hi an duh chuan an paih mai thei sin kan biak that a. a u chhuak lova kan kalpui a ngai nei chuti lo chuan an duh chuan an paih thei tia chief minister in a derthawng zawng a sawi sawi mai kha phawthira leh hrangchalan kung orian venga huaisen aw leh dawi aw ramhuai hovin an hre hrang ang khan delhi a mi chuan umm tun tum chief minister chu dawi aw Dawi aw an tia an rochhuak ang tih hlauhawm tak a ni. Rawn ti mah che a dik tlat a ni. A dawt leh ka sawi leh duh chu heta kan ram leilung ownership and transfer of land. Article three seventy one G a kan dah kha mi chungchanga kan kut ngei kan tih ngei tur a ni tih kan ngaih Forest Conservation Amendment Act India sorkar in a siam a security thil dang leh thil dang ah chuan hei hi India sorkar in amahin a ti theih ang a tiak a. Kan ngaih dan chuan Article three seventy one G a Ownership and Transfer of Land ram neitu nihna leh a deih a transfer na dan chungah Parliament ni lovin Mizoram sorkar Thu a nei tih inziak kuau a awm avang hian sawi nawn leh pawh tul lova kan thu neih nasa a kan ngaih a ni. Amah erawh chu chuti chung chuan keini chuan huaisen aw kan chhuah a, min rawn huam lo a NFRC, Forest Conservation Amendment Act, hian Engti kawng maiin min huam lo. Article three seventy one G ah ownership and transfer of land kan nei tih kan ngaih dan ni mah se la, chuti chung chuan in rawn ti rawk a nge tiin kiu kan lo khawr a. Kan Assembly ah mnf sawrkar laiin hei hi kan duh lova, min huam lo, kan pawm lo tih kha. Kan pass thlap a ni. Pass lo mah ila min huam lo va, kan ngaihsak a. A zuk thalfang char nan kan lo in kiu kan lo khawr a, position aw kan lo chuah a ni. An ni chu. an rawn sawrkar dek dek a, dawi awm mai a ni lo. An pawnfen tawngkam mawi lo ni suh se la, an pawnfen lo hlim in rawn dah lut mai rawh an ti a, kha Forest Conservation Act kha Mizoram ah an lo pawm ve nghal ringawt mai, in pawm ngei tur a nia tih khulamin a rawn nawr na pawh a awm lo. Nawrna pawh awm lo khan an tlu hra ringawt, hauhra an pass ringawt. Hei hi chu a pawi tawh a tling a ni. Chuvangin tu contract emaw a ti tha lo, tu supply emaw a ti tha lo tih mai mai ang a ni lo. Kan ram leilung neitu nihna. Parliament piah lama Constitution in a min pek kha mi tluk pui tu kha chu Mizoram tan hian a huat thla la ber a ni. Chuvangin hei hi dik lo kan ti a, kan duh dan chuan a rang thei ang berin Special Session ko leh se la hei hi kan remti love MNF in a Kan phal lo vang khan kan phal lo ti tha leh hrila hauhrina a ti theih a ni, kan duh a ni. Amarawh chu an ti lo va nih pawhin a dawt leh a, Pathian leh mipuite zara kan sorkar anga kan pass hmasak ber te zinga a tel ang, kan thu pass kha he nei tu nihna hi Mizoram kuta thangthar te kuta kan hlan leh nghal ang. Chu chu tuna heta a rawn sawi zing a. han sawi tel ah pawh a pawimawh em em a ni. Tin, a dawt leh a kan sawi leh duh chu kan inrimna han en ila Memorandum of Settlement a chungah hian Government of India have all along been making earnest effort

Emily fo sain ang lek a sawi a kah a dik lo nasal duh a. India sorkar in Mizoram ram buai chin fel nai in vawi in tam tak nasa tak in a ti tawh a, hemi thua hian late prime minister Indira Gandhi pawh khan nasa tak in a bul tan in a ti tawh a, chu chu a bula a hawn a tlang. a han hawn tan nan pawh India sorkar a in involve ziah prime minister a in involve ziah a hla do an rawn cham hmasak a ni heti chunga home ministry leh mnf ho sign lek a lawm maw le tih kha chu a dik lo chiang lutuk a ni tih hei hian a sawi chutih laiin kan chief minister pu duamah hian he remna ah hian A bung leh chang tinah hian ka tel vek a ni. Article three seventy one G pawh a hre chiang ber ka ni a ti a. A hre chiang berin a hralh hmasa bera a chang hi a tenawm kan ti khawp mai. Chuan thangthar ten huatna chang kan hre tur a ni. Mipuiin Hei chu huatna chang kan hre tur mai a, uarningna taka kan pek loh phei chuan a dang te hi a hralh zo leh reu reu ang tih lo awm tak a ni. Ti remna siam lai chuan aa mitin mai Kohhran hruaitu te official te a kan dan thiam te pawh aa theihtawp in an bei a, keini lam thumin rawn rawn Pu Denga rawn rawn pawn awm tin Indian lama va tlan pawn awm theih tawpin kan khatih lai kan sorkar hruaitu te pawhin an ti. Pu Dua pawhin khamia a kal vel zingah chuan a tel ngei. Amah erawh chu midang aia engkim amah ina a tih vek ang mai a, an chhuah hi a ni lo lutuk a. Pu Denga te nen, Pu Tawna te nen Delhi an awm lai a, An indawrna zawng zawng heti hian kan ti a tha em tih Pu Denga ramhnuai kan headquarter ah an lo kal a, tichuan Cabinet kan thu khawm a, a tha kan ti em tih kan thlir vek a, hemi chin hi kalpui phawt ula harsatna a awm a ni le kan inrawn leh dawn nia kan ti a. Chutianga ramhnuai Cabinet te nen pawh. In rawn vek a, tin kha tih lai khan kei chu ramhnuai headquarter ah ka awm avang in eng lai pawha kha mit lai pawr a pu deng a nen a delegation zawng zawng ah leh a bula thu reng chu eh tuna ah kan hotu pa kan deputy chief minister hlui pu tawna kan hemi a kan ah hotu pa hi a ni a. Chuvangin ani pawhin a hrechiang a, khalaia te pawh khan nakinah ani pawhin ee a rawn sawi belh a, ka ring a, tichuan tunah hian ka rawn sawi duh ber chu hetah hian thusawi thil dang ni lova Mizoram leh hnam tana ram leh hnam hralhna mipui ram thalai zirlaite heng hnena thu dik lo ngaihkawih theih tur an ni chu ka tih lai khan an la piang lo va lawm ti a hre ber ang mai a in hrilh vek a thu dik lo duh hi a hlauh awm kan ti a a ten awm kan ti a chuvangin hei hi he a thusawi thu dik lo hi a hnuk kir leh tur a ni. a withdraw tur a ni a, mipuia ngaihdam a dil bawk tur a ni. Ngaihdam dilna tham lianpui pui hle a hruai a ni. Chuvin ngaihdam a dil tur a ni. August ni sawm panga sang ni sawm ni paruk hma lam ngeiin a dil tur a ni. A dil lova ni chuan a thu lang zelin mnf party pawhin hma lak kan tum a ni tih kha vawiin a kan sawi duh chu a ni a, zawhna in duh leh zawt ula i nei kan chuan kan pu tawn a, khatih laia e pu deng a bula a tawp lai bawr dawn pawha thu thuan zak pawh ka awm bawk a, an in sawi tur a neih leh an sawi ve che la tichuan a zawh pawn zawt zet a
ni a. Emine Pina Mizoram hnam leh kan sakhua hum hlim tura policy Pathian leh kan ram tan tia a lungphu hmang hmang a, kan ram kan hnam din chhuahna atana e kan thawh mek laiin, Kan remna thuthlung Zoram mipui zawng zawng te na kan duh em em. Kan neih chhun tibawt bang zawnga Mizoram Chief Minister in tuna kan ngaihthlak tak anga a thusawi hi MNA party chuan tawlhhlelh awm kan ti a, mut maw nar maw kan ti a, kan hnam hming in hei hi chu a shoot leh tur a ni tih hi kan ngaihdan dik tak a ni. Eng vawi nia kan remna thuthlung pawh a hming sawi dik duh lo a, chuti khawpa rilru a kal sual CM kan nei hi pawi ka ti a ni. Ka kut kawih ber ti ang hrimin a thusawi tam taka a hriat a ngaih thei a, amaherechuti chuan, A kut kawih ber ang a, a sawi a ka vawi nia in a ti bawrh bang ta a. India sorkar leh Mizoram mipui te in remna thutthlung a kha a hming pawh Memorandum of Settlement tia in ziak kuau pawh kha Memorandum of Understanding, Agreement, a tih hi a huat thlalak Repda Thuthlung hmuhsitna a ni. Then, Zoram mipu leh India mipui sorkar ve ve te ai awh leh ram hnuai sorkar, underground sorkar, a party leh a sorkar ai awh pathum tena, Zoram mipui leh India mipuiten a kan zawm tura thuthum kan siam kha a tei teh zawngah MNA leh Home Ministry te inremna ti a a sawi nêt a hi thu dik lo a nih bâk a, a hrut leh ngei ngei tur a ni. kan phut tlat a ni. Kan hnam pasal tha te ram tuai ah an ram mu a, kan hnam jalen nen tan an nun an hlan a, kan hnam bar te thisen in a a bual tawh he remna thuthlung ah hi tih bawr bang kan rem ti lo ti vawiin niah hian mipui hnenah kan sawi uar duh a ni. E. Vawinia hian mahni kut kawih ngeia a sawi pawh a pawng sual duh a, chuvang chuan hei hi e, kan ram duaia kan hnam sipai te lo awm thin, Vawinia hei e, Pu Chama kan Home Minister thin pawh a awm a, kan hnam sipai rammu thin te khan vawiin hniah hian thlet tiang anga, Kan hnam rohlu tak Memorandum of Settlement remna te chung Tibet bawng zawng leh a tei te zawng a awm an beih zel dawn chuan Vawinia hian a tul angin kan hnam sipai ram muthin te kha thawk zel turin kan inpui a. Keimah nge pawh hi Pu Chama nen hian Ba kan hruai leh dawn ni tih kan sawi duh a ni. Hei hi kan la serious lutuk a ni. Hnam thil a ni, mimal thil a ni lo. Ram leh hnam thil ah chuan kan nunna hlan kan huam thin ang khian mnf party leh a hruai tu te hian kan hnam tan chuan chutiang chuan ngaihtuah na kan nei a ni tih vawiin nia ka sawi a ni. A ni. Vawiin nia ka sawi duh pakhat te chu Pu Laldu Awnga tuna kan siam za awm tak hi remna e atana inbiakna chungchangah hian a theihtawp a chhuah tih hi chu e kan sawi. Amah erawh chu ama kut kawih ang hrim a, heti tak maia thil hrang hrang a sawi erawh hi chu a sawi duh thawh deuh. a duham deuh kan ti a ni. Tel mahni kutkawih ngeia a duangtu ah tel ni a a insawi lai a, vawiin ni a a tibawt bang leh a tel thawng zawng a an sawi hi vawiin ni ah hian ngaihdam thei a CM ina a sawi tur ah kan ngai lo a ni. Chuvangin vawiin ni ah hian. Eh, he thu kan sawia hi Emina party hian kan sawi satliah a, kan sawi mai mai a, politics a, eh, issue siam kan tum mai mai a ni lo. Kan la serious, kan la thu tak Zoram mutui te hmingin kan hnam hi, kan chhan zel dawn a ni tih hi ka sawi duh a ni.

a hmuaktu te zira ka tel a ni. Chuan kan nawr a, kan nawr zel a kan hria a. I inremna atan khan ka duhawma hian engtiang takin nge a lo zen thut le tih hi ka zawhna hmasa ni se la, in London a khudenga thu chhunga zu lak khan in be tirh ber nge ni ta ang? Tih kha min chhan theih chuan kha mi pahnih kha kan zawt hmasa lo. London-a thu thlung a lak chu
Congress-in a inthlan dawn a, Congress hi inthlanna lo awm tura kan sawrkar chuan inremna awm theihna dan tur ber a ni e, chumi thu chu Pu Denga pawh hian a ngaihdan ni ang a, A sawi hlauh chuan inthlan campaign nanah a tha dawn a tiin an tirhthlak kha kha kha a mission ber a ni a. Amar chu lei inkomah chuan titi dang dang chu a mang. Kha tih lai khan phis tawk leh a subject lian tak tak pawh khelh theih a ni lo. Inthlan lo awm tura Congress an sawrkar ngei theih nan MNA Hotupa Pu Denga hian Congress hi chuti takin a haw lo ve a tihna tal thu rawn hawn la tih an tirhthlak ni berin kan hria a. Tichuan tape ah an sawi a, Pu Denga'n mi inremna atan hian Congress hian kan rinawm ang, min ringrau kan rinthlak e. An ti a, mi patling ina kan rin tlak e an tih chuan rin rin tlakah rinawmah kan ngai e tih a rawn record tir a, chu chu an vahpui ta kha kha a mission ber a ni, ka in thlan la tan khan kha tih lai khan tuna article three seventy one G te zu sawi vak na hun kha a ni lo, chuvangin headquarter atang pawhin khalamatang khan A mi ka mak pawh kan hre lua chuan chu kan inkap a kan buai leh tawh kha la mak a, chuti vakin a awm lo. Inthanna tur atana aa rintlak kan ni an tih chuan rintlakah pawm phawt ila tih ka kha kha a mission ber a ni. Tin, heta inbiaknaah khan kan zawih ang khan Kohhran hotute pawhin thei tawp an chuah, Congress hotute pawhin thei tawp an chuah, Pu Duhawma pawhin thei tawp chuahin an ti tho. Amar chu thei tawk chu kan vai kan ti tlang vek a vir pawh kan awm ang amah erawh chu ama ti deuh vek a a chhuah tak a kha pu denga a awm tawh lova a boral tawh a vaneihthlak takin pu tawna pu denga bula thu reng kha tih lai a mi kha a la awm a a hre chiang a pu duhma te chu lo lengin thil te chu a rottin a sawi fo va lawm amah erawh chu rawtna tam tak lo kal a ka pu ding ah ten an han en a, legal expert Suresh Kaushala te leh mi dang nen an in rawn a, headquarter ah an rawn thlen a, headquarter in kan lo en a, amah a lo kal chang pawh a awm a, Tichuan kan sawi haw va, khatianga thutlukna kan siam a nia. Pu Duaman chu tichuan a rawn ti di, Headquarter a vawi khat mah Pu Dengan a sawi lo. Amar chu suara zateu dan thiam ngaihdan erawh chu kan a sawi fo zawk a ni. Tin, helaia mi englo eh Parliament-a chu sawi tura Home Ministry-a tih khang zawng zawng te kha, Kan hriatpui lo va, a ti pawh ni se, ti lo pawh an si, kan hriatpui bawk lo va, Amar chu ka ti a tih tawh chuan ka tih laia a thu lak khawm nia hria taka Pu Tawna te Pu Denga te khan Pu Aichhinga te Pu Ava te ho heta Kan a link office a kan hman tu en nge kan tih ka enga aw emissary ina lo la khawm ro em i dan i enge khat atang khan kan tan a pawi a awm em tih kha a lak khawm kha kan source a ni pu deuh a man a tih vek ang a a sawi a hi chu keini chuan

Inremna sign zan phei chuan Aizawla zu rui pawhin sual a nawm hauh lo tih kawpa vai a hlim em em a awm kan ni. Tumah sawisel a nawm lo. Chuvangin Pu Duhwa pawh hian ah an fak tak tak chuan ama kut chhuak vek anga a sawi a ni bawk a, a fak tha khawp mai. Amaherawhchu hetah Eng nge ni? MNU, Mizo National Union, President a nih laia an sawi che leh tak tak erawh chu inremna zawng zawnga che berin a chhuah leh a. Khati khan a a thu leh ui peng hi mipui tan hlin fuah har em a ni.
Khuaresa zawhna pakhat kha. Ka lo chhang lawk ang a tu tih nge London ah khan hmu a Pu Hawla thusawi hi ka ngaithla a ka beng a la cham reng Central sawrkar emaw Central Congress in emaw Pu Dawma hi London an pi leh a keimahni Mizoram Congress in kan tirh a ni a a pawisa pawh kan tumsa a ni a ti a chuvang chuan a London kal kha chu Indira Gandhi te lam an lang lo ve. Pu Hawla te an ni a, Pu Hawla hi la dam a, a la zawh theih ang.
Passport neihawm chhun a ni a tih nge nge kha a thotute zinga passport lo neihawm chhun a nih avangin kal ta a ni.
Chu Venezuela sawi ber pawh an election tur

rei tak chu pu duhawma pawh a tel ve kan party a nih lai khan maw amah erawh chu tikhan a chhuak a chhuak a chhuak a kha kha chu chu hran leh hre la tunah hian ah kan information ah chuan NDA tel tumin nasa takin a peih a amah erawh chu ama party ten an duh lo a bjp thlawhpui nih an duh lova an sawrkar tirah pawh cabinet ah pawh lak luh a Khatia bjp te pawh tih a duh a, mahsela a party ten an duh loh avangin Vawini thleng hian a ti thei ta lo va ni tih hi keini chuan kan hmuh dan a ni. Amar chu ama mimal chuan theih tawpin chu tunah pawh kan duhpe min rawn tih chuan tia a enga mah mah a mnf in a kan huat ber ram leh, A neitu nihna kan channa pawh hralh nghal duh khawp khan khu lam chu a tlawn chu a ni a, khat atang kha chuan a rilru chu a hriat vek ang chu.